Per eżempju, waħda mill-affarijiet meta jiena neħu mi qattus nagħmel speċi ta' interview li nistaqsi mistoqsijiet. Isma' l-minu l-qattus u jekk tgħid lil kiti nirridu għan-nanna. U ngħidlek in-nanna kemm għandha żmien, ġieli jgħidu l-nanna għandha fifty mela she still young, tajjeb tista' tieħu kiti. In-nanna għandha eighty. U mbagħad nistaqsi in-nanna għandha enerġija l-kiti? U iwa, ma kiet nżajr, mux problema. Jekk kien nanna, għax unbat mux ħanajdi laj kien nanna tiġi nieqsa, jekk kien nanna tidħol ġo sptar, min ħaj jihdu l-kitin li jkun ġi qattus issa? Nerġa nġibulek lura. Xiex, ġifiri jekk jien aħħom jgħid 200 qattus f'sena u jiġu 100 minnom lura, x'ħa nagħmel jien? Jiena ġo appartament noqgħod. Tista' tispjegali però għax il-beraħ spjegajt li sistema tal-fostering u għal-bidu ma stajx nifhem għal fej fostering mhux sempliċement eh, adoption. Tista' tispjega naqra kif taħdem mela, is-sistema tal-fostering. Per eżempju jiena bħalissa għandi tu mami cats id-dar li għandhom 10 kittens, sewwa, mela daw qegħdin foster dandi. X'in inti il-kittens jilħu 8 weeks, mhm. mela dawk jiġu homed, bħalissa din foster dandi, u mbagħad jiena ħa neħħhom jom lil nies li naħseb li jkunu good families. Sewwa. Il-qtates ġew minn barra. Għandu waħda minnhom qas tista' tersaq lejha, she's very feral, jiġifieri tattakka malli tersaq. Mela dik ninjut erja u back to the colony. Meta tkun qattusa friendly, ġieli nippruvaw neħħhom jahwa. Jekk di tkun toqgħod id-dar. Għax ġili jkunu friendly imma ehm, ifittxuh barra, l-istint tal-li niġri barra hija tem. So, ehm, meta jkunu li jiva jgħodu d-dar nippruvaw neħħom jawa, normalment ma xi kitten minn tagħha. Sewa. Issa, jien għandu another il- X'inhi raġuni li li ma kitten minn tagħha tibqgħu tul ħajjithom Ja. Mm, Just biex inti, per eżempju, n-nisu ikunu iktar iridu kittin, allura ngħidlek uħu l-mami Eh, miegħu. Buy one get one free spiex ta'. Speċi ta' għamel għatta karita. Mbat għandi 11 cats oħra ma' cats li qegħdin foster dan different fosters. Per eżempju, inti tgħidli "Jien għandi kamra fid-dar ma nużaħħiex, ngħidlek mela ħanti recovery cage kbira. Żomm il-qattusem, twellet, naraw li l-kittens ikunu ok, Nħobb miegħuhom li l-qattusa ninjuterja back to the colony. Sewa.
Sewa, ġifiri, bażikament il-fosterers ħafna midrabi jgħidu l isma ma titittina li kell għax il-kitten food huwa wis expensive. Mhm. Fair enough, imma inti qed toffri dar, qed toffri mhm. kamra għal din il-qattusa. Mhm, Ġili l-qattusa tkun friendly u jgħidu l-ek ħanħalliha ġol-kamra mingħajr il-cage. Tajjeb, mela tista' tagħmilha għax mhux se taħbilek il-babies, ħa tkun approachable ħafna. Xi ħaġa oħra, financially, kif inti? Ma tistax inti, għandek jekk xorti għandek biex tgħix inti u ġġib pet. Il-pet bħat tfal jinqalagħlu il-vet, l-ikel tal-qtates u l-klieb ogħla immens. Jekk inti tgħidlu le inti ikel cheap jew ikel minn tagħna,

Xi ħaġa oħra, jekk inti ħa titlaq mill-pajjiż, illum għandna ħafna barranin Malta u ħafna minnhom ikunu jixtiequ jadottaw, imma tistaqsihom, isma' jekk ħa titlaq mill-pajjiż, se jsir mill-pett? Lesta li tagħmillu passaport u tieħdu miegħek? B'xejn kbir. M'għadhiex xi ħaġa ta' out of this world biex tieħu qattus b'kelb miegħek barra minn Malta. U jkun hemm min jgħidlek le u jkun hemm ħafna jgħidulek iva ta' nieħu. Però r-realtà x'inhi? Meta once li jgħidulek iva, Ara, tinduna inti u titkellem magħha x'tip ta' feeling ħa tieħu. Iva, ġieli jkun hemm min jiġi wara għax jiena dejjem ngħidilhom jekk ma tridux iktar il-qattus anke jekk jgħaddi sena sentejn, ġibu lura għandi, no problem. Ġieli iva jkun hemm barranin li jgħidulek jiena ħa nitlaq u ma nistax nieħdu għax sejra l-Ingilterra u biex iddaħħal qattus jew kelb l-Ingilterra iktar diffiċli, iktar expensive. Eħe, ta' dwejjaq hu. Kelli ħabib li kienet jipprova jieħu l-kelb eh, l-Awstralja u kienet ikkumplikata ħafna eh, lejn l-Awstralja. Iva. Probabbli lejn l-Ewropa hija ħafna iktar spiex ta' Iva, much easier.
eh, faċilitata u minħabba l-free movement għal dak bid-Derek bid-Derek Meads. If not here, where? Eh? If not here, where? Em, Ija, so, alright, mela, enerġija, enerġija, flus, jek ta' xendu department, u jek għandek xal qalbek il-figorini u il-figorini u dal Sofan, eżatti.
Hemm xi ġora li wieħed irid jikkonsidra qabel jeleġġek jieħu xpet jew le? Importanti li ma tħallix il-qattus tiegħek fil-qatates l-iktar. Roaming about, per eżempju, fuq il-bjut. Għalfejn?
Forsi n-neighbour jixtieq iżomm l-ammorini fil-washroom. Għalfejn għandu l-qattus tiegħi imur hemmhekk u jdejqu? Jagħmel ħelba. Jew il-qattus tiegħi ħa jsib way out li jmur fit-triq tad-dikarozza u t-tajru. So, dik ma nkunux irridu li joħroġ Idur kif kienu qabel il-qattu se jmur idur biex jagħmel pipì fejn irid u jerġa' jiġi lura.
Mela tlaqna?